Lakodi politics me bwolo bwolo ni wamito ogik koko i lobo Acholi. Lakodi politics moni me bwolo bwolo me kelo apokapoka i kin dano i lobo Acholi ni wan pe wamito dok watye wawaco ka maleng ni omyero ogik koko. Politics eni me apokapoka eno ni Boss Migutima aye tye ka kelone. En aye tye ka leading, en aye tye ka kelo kit politics mogo me bwolo bwolo me apokapoka.

Pien wan macalo Acholi wangeyo ka maleng ni dako ka dong onyomo oko gaa laco moni dong dugo gange. En oweko mon kacel ki megiwa yam ma kinyomo giko ni dong gimwojo tug gaa co gaa gaa gaa gaa awogiwa. Gimwojo gaa awogiwa. Pien dong kinyomoo kenyo, dong tye dano ma kenyo. Co pi man, apokapoka me bwolobwolo ma otimgi, gin ki ludonge oto gucako oyabo ni, ni dano calo aa, Center okot gi omyero dong pe ocung i iye lobo acoli. E, gucako kit apokapoka mogo ni mego Center okot tye mutoro kono tye munyoro koro I think munyoro so Santa okot kit ma tye munyoro balo ko dong onyomoki I acholi dong tye dako ma I acholi lutino ne calo lady winner mo ki anga anga gi ni gunywalo I acholi ki laco acholi wan weng wangeyo maber ni won Winnie ki Lutino mukene ni o weng tye okot okot obedo dano me pade eh ikon apoto ugali wan weng wangeyo ci dok apoka apoka me bwolo eno ni kitye ka kelo ne pingo mm aneno kodi apoka apoka me bwolo bwolo eno tye ka mete otim tye ka waco ne ni aa Aa, laminwa macalo aber Lilian pe tye Acholi. I lok bwolo, lok bwolo eno ni omyero gikuko Lilian aber tye Acholi. An acako ngeyo aber Lilian ma onongo pud kwano i i i sokke ca. Sokke Jabulani. Onongo pud kwane i Isoke, Jabulani, ki dong i ngeye en onongo dong Okfod. Wan weng wangeyo ni aber tye anyira kit gung. Pingo dok kombeddi dano ca lutimgi ki politicians mogo eni gitye ka mito ni dong gipok dano-o Eh? Ngat moni ka oloyi ki kwir nongo dong oloyi. Ngat aloyi nongo dong loyi. Nongo dong lwak guneno gen i kome. So in nyekoni moni-ni in icit kwede cen onyo odiki mac akur ka kare me cung oromo ci in ibin ki nyekoni-ni wek lwak aye omoki. Pien aber Lilian ma acel tye anyira Acholi, minne bene Acholi. weng wa gang abe Lilian ki kit gu ngwan weng wangeyo wan niang ikare ca wacito weng ka tuko wa tuko buku wa gang gi ci dok cake nining me in waco ne ni abe Lilian pe tye acholi cake nining en nga twero ye kit lok goba eno me apoka poka mogo me bwolo ni he kong me acel abe bene onyo meko i kit gum ki cware ma wangeyo ni ocaye apeda wang. Apeda wang obedo latin mucwini. So Aber Lilian tye dako ma onyomme go, tye dako mucwini i kit gum district ma onyomme go, tye ki lutino mabeco madwong ata ma onywalo ki ki apeda wang. Ci dok apokapoka pa Bosmic-ki ocakke ki kwene? Pingo itye ka tamo ni omyero ipok ngat mo muloye onyo dong ca gwok pe tye ka ye supporting en kit en imito ni eh ci dong en dong icak kelo apoka poka ikome onyo dong icak waco ne ni ngat eni pe acoti kodi tic bwolo ki wic bwolo pa otim boss miki ocit kede cen. Dako mo keken ma dong kinyuomo i Acholi onywalo lutino dong tye gang, eni dong dako ma megwa, eni megiwa, minwa dong eno. Omyero wami woro dong i kome i yo weng, dok tye ki twero ma rom aroma calo anywali mukene me gang. Dong dako mo keken ka kinyuomo dong gang tye part of the family. She has all authority to, to, to do all the contributions in the family or in that clan. Rom aroma ni dako ka kinyomo woko i gang ka kitye ka loko lok kaka pe dok kitwero waco ni in kong ia woko kong ikat woko pud watye ka loko lok me kaka. Dako ka kinyomo woko dong i gang obibedo dako kaka, obibedo part of the family, obibedo part of the clan matwal. Co apoko apoko bwolo moni eni cwal cen. Kwong ma acel in boss mego wutim i kare ma woru macalo oyet abili oto nyo kwone orweny i mony munu around 1986 i kare ma Museveni donyo kwede i loc. Meru macalo Aryemo Joice ocito onyomme i Busoga. Aryemo Joyce onyo me Busoga onywalo lutino adek ma an angeyo komgi weng. Acel tye lamony i UPDF. Eh, wun ini omegini aryo gitye i Busoga. Pingo in I nino mo ma omegini eni gubino i bar jer, tyen madwong ata, ma an bene awitnessing ki wanga. In tye i nino mo ma iryemo omegini enoniko ni omyero gua woko dong ki i lobo Acholi nyo gua woko ki i gang jo luringa pi ni gin pe gitye Acholi? Eni lok bwolo! Ka jo luringa pe oryemo omegini enoni, ma aryemo jo Icrael onywalogi ki i Bucoga-ni, ki laco Bucoga-ni, in dong in anga ma dong in itye ka tamone ni omyero iryem dano calo Abel Lilian Giko, dano calo Beatrice gin, dano calo Mego Santa Okot-gi dong iryemgi oko ki i Acholi, pe gucung i Acholi, pe gubed representatives of leadership. I Acholi, pingo? Pingo in kong dong pe icak ryemo ki omegini ni ko? Ki lumegini eni ma mamani onywalo gi i Busogani? Ngo gengo in ryemo gi? Ento imito ni mamegu ni dong otek ryemo ne, dong imito iryem mukene ni? Lok bwolo eno myero gik koko. Lok bwolo eno ni omyero gik ko okeo ma bene kinywalo kong ki lukeo i lobo Acholi dwong ata. En wan Acholi pe tye nino mo waryemo Okeo ni dong oa woko ki i gang. No, pe watimo. Okeo bedo latin me gang. Okeo pe kiryemo ki i gang. Pe tye ka mo i Acholi onyo buk mo i tekwaro pa Acholi ma waco ni Okeo myero kiryemo. No! Okeyo tye ma gudongo i gang pa Acholi madwong ata. Neno, Okeyo tye madwong ata ma wajulugi i Acholi mukene dong kong bedo dugu macalo lutela i Acholi. Ci pingo in macalo boss mego otim kacel wun ki Rudonga oto omito ni dong ocak poko dano mukene-gu calo mego Santa Okot-gi? onyo ki aber Lilian gi me cako lok mogo ni aa jo mukene pe dong acholi jo mukene pe tye acholi pi acholi dong acholi ka ngat moni mine tye acholi nongo dok pud pe acholi onyo ngat moni wone tye acholi ento mine tye eh, muganda onyo munyankole dong pe acholi muryem wa cwalo kwene eh, kun ngat eni latin eni wan aye wapito Wan aye wacul i gang kwan, odongo botwa tic macalo latinwa. Pingo in dok itye ka tamo ni myero icak kelo apokapoka mogo me bolo? Co boss myero gutim in kong mapat ki pud pe iloko i kom lutino pa dano nyo jo mukene ni kono pe gitye acoli, kono gitye ngo nyo gitye okeyo i lobo acoli. Kong icak lok i pim ma megi-ni kong ma meru macalo Aryemo Joyce onywalogi i bucoga-ni. Lok komgi, ititgi awe ka tito ni ngai ci an aye abibino atito maber. Pien an gire ajwiyo awecci ni an mungi mo ma an angeyo ne pekki. Pien wan okedi wa ca ongene wa i childhood. En oweko i kare ca ma in onongo itye ka temme ni omyero icak lweny i keda i koma-ni. Mego Aryemo oketi piny ni, Otim, pe ilweny ki Daniel Sokaba.

Itamo ni onongo itwero. So abitito mungi kwici kwici kwici kwici kwici in macalo tim wod pa ryemo. Pe tye ka mo ma an abiweko. Mung okanne. En jo mukene mukene ka pe imyero mung pu tim mukanne ma gitamo ni nongo ne ngai onyo nongo ne yelogi obin bota. Atye kede weng. Abedo ka waco ki otim kare madwong wa otim. An to ati masta kini ba rasta. An ati masta kini. Pe ier ata pien in wi obi bal leo.

Pe awiny dogi ka lok i kom lutela mogo ma gitye tiyo tic matego calo Gilbert Olanyagi ma gitye tiyo tic matego ma kore nen i lobo Acholi. Ludito mogo ma gitye tiyo tic matego dano calo okin pipigi ma otimo lwaki development kun bene tye culo lutino makato miya acel i Kitgum District i gang kwan in a higher institution.

Doctorate of Philosopher kulu nyo Doctorate of Philosophy. Doctorate of Philosoph- Philosophy. In itamo ni nongo en yot wek kilwongi ni doktor ngat moni. Kwan ini itamo ni kwan me yot? Ka wakato senior 6 ngai ki ryo kulu, kato senior 4 ngai ki ryo kulu, ocakke tin pe iye lutela ma gukato ma lwak oyerogi. Ka in imito pyem kitgi dok i bar i 2026, pe giyel lutela ma lwak oyero. Pwoyo Rwot Lubanga me polo gwokwu. Lwonga ni Daniel Soka aka the Bad News System Ting Cagwan You can subscribe to my YouTube channel for more details and bitter truths that you have never heard before.